but regai tione kuti jesu anopa mhinduro ipi nokuti patiri kuverenga pane zvinhu zvatiri kuita sei zvatiri kudzidziswa saka vhesi 3 inobva yataura kuti hanzi jesus answered jesu akapindura neither hath this man sinned nor his parents but that the works of god should be made manifest in him zvakanzi hapana akatadza pakati pamunhu uyu nevabereki vake asi akatongoberekwa nenzira iyi kuti mabasa amwari azokwanisa kuratidzwa paari saka dai tiri vanhu pane mubvunzo munoziva kuti pachirungu anoti the ex, existential questions pane mubvunzo yekuti unozobvunzo saka ndiri kumboitei pano ko zvinhu zvinondiwira izvi mwari havasi kundionawo here ende ndinoda kuti nditi zvinhu izvozvo its normal to think that way its very normal to think mubvunzo unogona kuomerwa nezvinhu you know unogona kuita kuti ra watora nguva yakareba kuti saka mwari havasi kunzwa munyengetero yangu here mm. ko pane zvese izvi zviri kufamba sei zviri kutenge zviri kuwandira inini asi jesu ari kutipa mhinduro iri panapa hanzi hapana akaita sei akatadza saka chatinoda kuti chatiri kuona pane chekutanga ndechekuti hazvirevi nokuti takatadza kupa nzwisa ipapo tinozopotsa zvaimwe zvatichareva mberi hazvireve kuti utera hurwere hurema inyaya yekuti pane chivi chakaitika kunyange hazvo pane zvimwe zvinhu zvinowira vanhu nokuda kwekuita sei kwekutadza mm. asi kana takaita maonero ekuti munhu ari muhutera ari mukurwadziwa ari muurwere iopportunity yekuti tione simba ramwari richiratidzwa zvinotibatsira kubatsira munhu iye nokuti jesu aitoziva hazvirevo kuti mumhuri weanhu amanga musina munhu akatadza mm. asi ari kuda kuedzwa kuti bvisai pfungwa yekuti pane chakatadzwa chakonzeresa kuti munhu uyu azova ari bofu nokuti bhaibheri patinozoverenga po akunyora kuna varoma ndopano no tese takaberekwa tese tiri rudzi rwaadhamu saka takaberekwa mubereko yechivi mm. saka titori nechi nechivi saka munhu wese akabuda dumbu raamai ari pasi pechivi saka naizvozvo ane matambudziko anomutevera dai jesu dai achinzi pamwe adai kuita fana aigona kuti ee eh, pane akatadza akatadza ndiadhamu because matambudziko ese anodzokera pamavambo kuna adhamu asi nokuti handizvo mwari handiwo maonero aanoita zvino handiro marongero aanoita zvino haakwanise kunongedzera chino obva ati a ah, izvi izvi zvakonzereswa nokuti une chivi icho chakati takanzwisisa maonero iwayo tichaona kuti kunyange imwe approach yatinoita nayo vanhu pazvinhu inoshanduka nekuti ukagara ndichiuya pane munhu andisendera andisendera kamwe kameseji ndichitouya eh. kunoku ndakaisa pastatus kangu mai manje zvakanzi eh, ndida kutokaverenga zvakanzi anzi munofanira kungwarira chinamato chinongoratidza kunge nyika yese yakazara vavengi vako mm. kunze kwokuti chiratidze kuti vanhu vakakukomberedza atori magood neighbors zvakanzi unofanira kungwarira chinamato chinenge chingoti kutongwa kwamwari kutongwa kwamwari mm. kutonga kwamwari mm. chisingade kuratidza kuti aiwa dai mwari vatiitira nyasha dai mwari vavaratidza simba ravo eh. asi zvinongoti aiwa zvamuri kuita izvi eh, izvo ka izvo kutongwa kwamwari uko mm. eh, izvo zvaka izvozvo judgment yamwari eh, matobva mafa makufa iwe mai manje acharwara u ho hamuchada kuita zvakati mira muone haana kwaanoenda mm. wakamira parutivi wonyatsozvifunga unobva wozoti ko zvasiyanei nezvekushurikidzira zvatakakuudzwa mm. chinzi ndozvaitwa nevekare vedu ino zvokunzi orati zvemushonga kuti munonzi unzwi kano anobata huroyi anoudza kuti haa apa ndichakusangana newe kuti vanhu tinoona kupesana kwepfungwa panguva yekuti ungokwanisa kugamuchira kuti munhu ane maonero ake akasiyana neangu mm. munhu anobva atoona kuti ani nokuti wapikisana neni hauna kwaonera sei kwaunoenda eh, asi handizvo ah. asi zvinokonzera kudaro inyaya yekuti tinoda kuyedza kubatanidza zvawira muzviwira vanhu kuti pane chivi chakaitika muupenyu hwavo asi jesu ari kubva apindura panapo zvakanzi haasi murume uyo akatadza havasi vabereki vake vakatadza asi kuti mabasa amwari arionekwe kuburikidza nemukati meupenyu hwake zvakanzi pavhesi 4 zvakanzi i must work the works of him that sent me ndofanira kubata mabasa auya akandituma ah, achiri richiri zuva nokuti kana madekwana auya hapana munhu anokwanisa kushanda zvakanzi saka kana ndichingori munyika mm. ndinenge ndiri chayedza chenyika tiri kutoona kuti jesu ari kutodzidzisa attitude pamusoro pekuti tinodhila sei nezvekuira vanhu amen A- kana ndichiri munyika ndinofanira kuramba ndiri chi chaedza chenyika asi haasipo handiti ka Eh. asi akati tinoti anogara matiri Eh. akatiti imimi ndakuitsai sechi sekandera amuchatora kanduru mobva maisa pasi pechi petswanda munofanira kuramba muri chayedza chenyika eh. muri chayedza chenyika nokuti inini chayedza ndiri mamuri eh. saka kana iye paakanga achiri chayedza kana paaiva panyika zvaita kuti chayedza chakanga chiripo isu zvatichiri pano panyika tichiri kurarama tinofanira kunge tiriwo chaedza zvakare kunyika imwe chete iyo iri murima kana takazodzokera tobva taonorora saka iye zvaaiva chaedza aishanda sei aiaprocha sei zvinhu sechaedza ndopaatidzidzisa apo handi kutadza kwemunhu kwakamupinza musolution saka kana tasangana nedambudziko isusu basa redu ndere kutora magwaro toabhedhenura toisa pachena attitude yedu iri yekuti pane ukuru hwamwari huri kufanira kuratiza pane ukuru hwamwari huri kufanira kuratiza pane zvinhu zvekuti ndofunga pamwe takazoramba tichiita madiscussion aya zvatichazotanga kuzoona kuti zvimwe zvinozobhedhenurwa napaul akudzidzisa nokuti hatisi kuda kuti tiumbe pfungwa inoenda neone side reextreme zvinhu zvese zvinofanira kubhalanzwa nokuti pakushanda kwazvose tofanira kunzwisa kuti kristu paaishanda aisashanda ari muboka revanhu saka pane kushanda kunoita uh, kunoitwa zvinhu mm. kana muri muboka revanhu vari kufamba pamwe chete ndoda kupa muenzaniso ndakabuda panapa pa ndofamba panze apa pa ndosangana nemunhu angoti ta ah, nai kumana handizive inini ndikurwadziwa nemusoro hauno here paundi nditenge mapanadro mm. ndogona kuti ah, handina paundi asi ndogona kunobhilivha ro ndaona matiro ndira sei nogona kupora akati ndozvibhilivha panguva iyo handichamutira iti saka tanga watendoka zvivi zvako zvose nokuti zvekunzi unofanira kutanga waita se watendoka zvivi zvako zvose kuti ndizokunamatira mm. nokuti handina pandiri kuona jesu achitaura magwaro pavanhu vese vakanamatira hapana patakanzi jesu akati akabva auya abva ati right tanga waita se watendeuka kuti ndizokunamatira vanhu vaitongouya sezvavari uyu haana kutombonzi tendeuka zvatichaona pamberi apo eh. jesu paatopedza ipapa pano miremoni zvakanzi akanzi vhesi 6 inoranzi when he had thus spoken mm. he spet on the ground and made clay of the spittle and anointed the eyes of the blind man with the clay mm. apedza kutaura jesu asvi pamate kwakugadzira tumavhu kwakuisa paiye and said unto him go wash in the pool of silom which is the interpretation sent he went his way therefore and washed and came seeing ndoti muone chinhu pataverenga kubva vhesi 1 kusvika vhesi 7 hatina patiri kunzwa murume bofu achitaura hapana pari kutaurwa kudzi bofu iri rakauya kuna jesu mm. jesu nevadzidzi vari kufamba kubva wasangana nebofu mm. vanhu vadzidzi vavo vawati asaka akatadzavo ndofunga hatizivi zvakaitika pamwe akanga vari kutopfuura vachitoenda zvatako bofu rakata bva wadzoka bofu ranga ritongoripo richitongozviitirawo zvarinoita sei imajini rakangomira vavo rotanga kudzwa vamwe conversation nevanhu vari kuti ha pamwe ndiye kuti aiwa kana haana kutadza haana kutadza evo moti e akatadza kuti aiwa haana kutadza ozongonzwa munhu hausi kuona bofu pambatotutsu ozongonzwa munhu akukuzora zvinhu maziso ozoti enda unogeza ndozvatiri kuona panapa hapana kumbotaura conversation iroti rakauya richikumbira kuti ndoda kuti ndione harisi riro ratiri kudzidziswa iri handiti saka muno tinoona kuti saka masituation dzimweni dzenguva tinokanganisa zvinhu mukuda kuti tizvikwanise mumaonero nemafungiro atinoita zvinhu tinenge tine pfungwa yakanaka asi tinogona kukanganisa kana kupotsa kuona kushanda kwamwari nokuti tine pfungwa yedu yatinofunga kuti saka mwari anofanira kushanda nenzira yakati mm. ndofunga bhaibheri rinoreva zvose padai pana batamias bofu pakatonzi batamias bofu akadedzera kuti mwanakomana wadhavhidha ndinzwi rengoni mm. uye hatina kunzwa kuti akadedzera hatina kutonzwa kuti anga achiziva kuti kuna jesu ari kupfuura jesu ndoaitopfuurawo akatoonawo murume bofu isi harisi bofu rakazopa na jesu je akatoonawo murume bofu kubvawo svikiro dimho yakazobvunza kuti a ah, ko uyu haufa tomuziva muchinda uyo ane 40 years ane 37 tomuziva akaberekwa ari bofu saka akatadza ndiani tenzi bofu riri kuzvimaindira bhizinesi raro harisi tombotsvaga musiwo harisi kumbofunga zvekupodzwa maziso Amen. harina musi werufungo kuti ndoita masheke one mashiling mangani muchikwama mapinda mana saka dzimweni dzenguva mwari anotishanyira panguva iyo yaunenge usiri kutombotsvaka hausi kutomborina nepfungwa yekutomboda kutobatsirwa panguva iyoyo because akaberekwa ari bofu atori set mucondition yake haatorina podzepotse basa nezvinenge zvichiitika zvakawanda andozo ndakaberekwa ndiri bofu ndinongouya panapa pandinongouya vanopfuura vanopfuura vanodonhedzera vanodonhedzera asingadonhedzera zvoita se zvoenda zvopera zvakadaro mumwe musi po patongoitika hoye hoye utonza vanhu vanoita discussion ozoona mumwe akukubata maziso ongoti arit muchinda enda unozosuka maziso panguva yobva angosumuka anomboita kuti he ah, wandisa mate he haana ah, kuzviona zvese zvemate izvo mm. avo mukomana pataura panavo panzi mwari chichichichi bo

other said he is like him but he said i am he eh? aenda ngomana akadzoka achiona adzoka vanhu vaimuziva vaitomupa nevamwe vanga vamufidha pakusero akati ndiye here kana kuti pane dhiri ratambika papa rasina kunzwisisa vanhu vakatanga kumudhauta nokuti apiwa maziso manyowani vanhu vari pedo dzimweni dzenguva vanokusiya kana hey. Eh. mwari azarura maziso ako kuti utange kuona nyika sezvairi kana wanga uri bofu hapana kunzi mastranger zvanzi and the neighbors vakamupoteredza mm. then they which before had seen him that he was blind avo vakanga pese vaitoziva kuti uyu murume uyu anga ari bofu said is not this he that sat and begged haasiri here and some said it is ndiye vamwe vati haakana akangofanana vatanga kudhauta asi apa ndinomboudzwa kuti akadzoka achinja munhu akangoenda akanonzi akanzi vakatoona zvichiitika akanzi enda akaenda akadzoka haana kuenda kumba akangoenda aiziva kune tsime rakanogeza akadzoka paposition yadzoka vanhu ndo vakatanga kudhauta mwari akachinja chimwe chinhu mukati meupenyu hwako wodzoka uchingozviraramira vanhu vanokwanisa kutokuitinesa simba iroro asi vototanga kutoita mubvunzo pamusoro pesimba ramwari vototanga kuti saka ndiwe here ndiwe zveshuwa shuwa here nokuti anga ari bofu naye ivo pavari vakadongo anga akutozikana mukomana bofu wepa kana anga ari john anga ari john bofu kana kuti ndipeter bofu kana kuti ndijeki bofu hatizive kuti zita rake ainzani asi angatonesere meunzani bofu nokuti patodziswa nyaya yabatimias totoudzwa kuti aizi batimias bofu anga atopiwa senemo yekutonzi bofu mm. asi mwari aita chimwe chinhu mukati meupenyu abva adzoka asi akaita chimwe chinhu patiri kuverenga anzi iye akabva ati ndini iam he ndimi here sister ndimi herendimi watakaona pae pae manzi zvakati here kana kuti hamusirimi pane zvaitika asi akamira zakanzi aiwa ndini

haana kuti ndakanzi tendeuka reurura zvivi zvako murume anonzi jesu agadzira dope dope vaandizodza kumaziso akanditi enda unogeza ndakaenda undogeza ndadzoka ndakuona thats his testimony
thats his testimony haana wakada umudza kuti saka wakareurura zvivi anozoti handizvizive tinoda kuzviona pamberi apa because zvinotoitika zveshuwa then they said unto him where is he he said i don't know saka jesu wacho ari kupi jesu atosvinudza bofu atoudza munhu zvakanzi saka ari kupi jesu zvakanzi handizvizive don't muona neattitude dzatinoita sevanhu ah, zvakanzi they brought him to the pharisees

because he keepeth not the sabbath day others said how can a man that is a sinner do such a miracle mm. and there was a division amongst them saka kune vanhu vanoti kana nana kana kuti mwari akabata nesimba mukati meupenyu hwomumunhu asi zvisiri mumaonero nemafungiro avo havakwanise kuti vazvigamuchire kuti ndimwana imajini vanhu munhu avaiziva kuti ibofu vakutoona kuti ari kuona utopamwe ato kuti kana ichiitrei ndere dzozoti handeered iyo dishiro ndere green achinongedzera eh. ubva wozoti akana saka haasi mwari akupodza munhu wacho ndewasatani havana care nekuti wanga uri bofu waakuona care yavo ndokuti munhu akuita atyora atyora shoko aita zvisiri mushoko haana kuchengeta bhaibheri maona paya pandataura paya pekuti tinogona kunge tiine pfungwa yekuti tida kuita zvinhu zvakanaka asi mwari haasi chigubhu ndosaka kana kunyange zvigubhu zvacho izvi takasingomboziva kuti kunoita ma 2.5 liters ecoca cola tiri kuzimbabwe taingoziva ma 2 liters nema 500 mils wozouya kuno kuona kune 2.5 zvakune 1.5 kune 1.75 edrink taifunga kuti ndeye mafuta chete handiti muri kuona saka wakangofunga kuti mwari okati haiwa chigubhu chedrink chinongofanira kukura kusvika pa 2 liters paunozoona che 5 liters unoshokwa ndopai panonzi akati akaucha shoko nokuti une maonero aunenge wajaira kuita zvinhu wozoona kuti aiwa kune vamwe vanoita zvimwe zvinhu zvinhu zvimwe chete nenzira yakati siyane neyo pfungwa yako painotadza kuzvibata unoita waita kaucha shoko kuti ah, iwe shot kuti ah, varungu vanomira in q chinyange pabus station hamumhanyidzane munomira wajaira kubata makombi pana fourth muchiita zvekusimbidzana ane unozoona culture shock kuti ah, anotomira e eh, kamurungu anototipinda first ndozoteera isi onzi aita culture shock indakaita culture shock yekubvura chaiyo chaiyo kutoti ndasvika nguva yekutoti no yemagetsi kutoti ndasvika idzimwe nguva bhodhi yangu neni ndakutofunga kuti right six o'clock dzakwana tofanisa foni pachaja because magetsi anogona kuenda wozopepuka kuti aiwa magetsi haende kuno handiri uri kuona nokuti unenge wapi its the same thing nereligion wakagara mairi wotadza kuona mwari kuti anoshanda mamuri zvamunoita uye nedzimwe nzira dzamusingazive uye dziri kunze nedzo dzamakamupa dzamunofungira kuti anoita paachazokuratidza imwe nzira iri kunze kwezvawajaira unotanga kuti aiwa ndisatani ashanda kuzvafarisi vanga uri vafundisi vafundisi ka zvakanzi this is not of god hazvisi zvamwari izvi asi havana record munew old testament kwanga kusina record rebofu rakapiwa rakaudzwa munhu akaberwa ari bofu akaoneswa hamuna record muold testament yemunhu anga ari bofu akaona pobva vatoona munhu ari bofu obva aona obva vatanga kuti hazvisi zvamwari eh, eh, eh. asi munhu anga ari bofu akuona ah, Mwari ngavatinzwire tsitsi. Amen. Unzi haiwa kana. Amen.
Asi rimwe timu huru varo but kana muchiti munhu wemutadzi zvaitika izvo hazvisati zvamboitika izvo. Chokwadi chokwadi.
You know and uh, verse 17 they say unto the blind man again mm. what sayest thou of him that he hath opened thine eyes? Mm. He said he's a prophet mm. vakumubvunza muchina saka wo saka kuti munhu uyu unoti chii you know iye akati akwandiri munhu emuprofita mm. inzwai answer yavo but the jews did not believe concerning him that he had been blind mm. and received sight until they called the parents of him that had received his sight chitendero chanyika nokunyururuda vanhu mm. kusvikira vakatanga kuti ah, anofunga kuti wanga uri bofu iwewe makore ese aya waiona pese apapa paunenge watengwa iwewe ati ah, kana kusvikira adedzwa zvakanzi e todii you know zvakanzi ngatidedze vabereki ngatidedze vabereki vemunhu mm. ndo vatiri kutoda kuti vaite sei vawerga tione panoitwa vabere asi ukuona mwari anogona kuita chimwe chinhu zoti vanhu vanongudhauta kuti uri shuwa shuwa here asi zvinhu zvakaitika pachena munhu haasi mwana mudiki kuti pamanga achinzi haa akaberekwa akanga ne two days kaberekwa kanga asiri kuona kakuona upa testimony anoti haa kamwana kadiki kanogona kumbobuda kasingaita se kasingaone kanozoita se kanozoona munhu anga atokura mm. uh, uh, and they asked them verse 19

and who hath opened his eyes we know not he is of age ask him he shall speak for himself vabereki manje zvakanzi chatoziva nechokuti yes mwana wedu and akaberekwa ari bofu asi zvekuti akuona uye kuti zvaitika sei kuti atange kuona mm, isusu mm, ka raja yaguriri mm. akura anozvipindurira asi honai reason yakataurwa manje hanzi sei vakadaro nebhaibheri vhesi 22 mm. these words spake his parents because they feared the jews for the jews had agreed already that if any man did confess that he was christ he should be put out of the synagogue timu ratowirirana kutoti takangoita anything chekutoti makangokonfema kuti inaana munhu ndikristu akazoodzwa todzinga chechi amaona nyaya yekudzingwa muchechi haisi haina kutanga nhasi iri kubva panana kusvikira vanhu vanhu vari kuda kupikisa kuti munhu akaberekwa ari bofu abofu kusvikira vatoti kana makatoda kutoti munhu uyuyu kauyo tokudzinga chechi vabereki vanogona kutosvika panguva yekuti vanopatsanurana newe nekuda kwokuti ivo vanenge vachitoda kutozvichengetedza vari kutotya mm, mm, mm. ani maona tatangira kune maneighbors yatanga kune maneighbors vachi ndiye here haasiriye svika yasvika mumba unonga wakubvunzwa ndisa ndiye mwana wenyu here we kana kuti haasi mwana wenyu vanosvika paona haya dzakura ane 18 akatora license mai manje haya anovhota anozvipindurira ega
ah he's of age ask him mm. 24 then again called they the man that was blind and said unto him give god the praise we know that this man is a sinner mm. muri kuona manje vanoda kuona kuti woita sevonzvenga woda kungwara anzi mwari ngaarumbidzee yaa totenda asi toziva kuti munhu akuita chi mutadzi inzwa anza he answered and said whether he be a sinner or no i know not one thing i know mm. that whereas i was blind mm. now i see hallelujah hallelujah Amen. thank you lord thank you lord mm.
eh wakanamatirwa ane chivi uyo akatiza chechi o anoita zvakati eh, chichichichi munozoti ndopfungwa zinouya kuno munhu mm. avaenda kukati vanamatirwa vakatopora vamwe namatirwe nemunhu anoita zvakati here anavata nechiha ko angazoita here anogona zvakati here koona here zvavanga vakapfeka eh. wakamboona here zvavanobhoita eh, saka rutoti vatoporeswa ah, vamwe vanhu vanenge vakabata zvinhu vanenge vakaendawo nigeria vachitine nyaya asi jesu uyu mukomana varume zvekuti ane chivi haana handizive chandoziva ndoicho chaitika kwandiri wakasvika panguva yekuti chimwe chinhu chakaitika kwauri chaunokwanisa kutaura mm. kana kuwitnessa neupenyu hwako hauna chimwe chinhu chinokuzunguza kuti vamwe vanhu vanouya vachiti ah, eh, zvazoitika sei sei zvazoitwa naningi sei zvazoitwa nangana unongomira kuti ah, varume zvamuri taura handisi kupikisana nazvo handizive asi ndongoziva kuti ini andine problem auye akasova problem ndingana saka ini makada kundiudza zvekuti zvimwe izvo aiwa handichaita sei handichaungudzisana nazvo and they said to him again what did he to thee how open he thine eyes ambonyatsokuita sei chezvezvo avhura sei maziso ako and he answered i have told you already and he did not, and he did not hear wherefore would you hear it again will ye also be his disciples dai varume ndambokuudzai makasanditerera thats verse 27 mm. chero ndakakudzokoreredzai muchazova vanhu vokutadza vanomuteera eh? then they revived him and said thou art his disciple but we are moses disciple haiwe ndounoteera iwewe ndounokateera kamfanaka ndounoteera zvinhu zvavanoitawa manje isu toteerera profet isitotera prophet moses noruta zvakoko isitoterani
ndozvauta zvanzi iwo ndowa disciple yake but isitoterani prophet moses
same attitude never changes wakaitresa unoiona ichibuda kunyange nemuzvara nhasi mm. kuti akana ah, vanhu vanozosvika panguva kutoti aiwa he chero makaita izvozvo but isitotera prophet moses ana prophet moses varipo vakawanda zvakanzi we know that god spake unto moses mm. as for this fellow we know not from whence he is toziva kuti mwari akataura naprofet moses hey. akakamutindaka hatizive kuti kakabva kupi hey asi vanhu vari kuda kuramba testimony yemunhu wawakapa mari ari bofu wotovaakana zvawaitwa zvo zvahatina tinazvo izvozvo sisi tina profeti wedu profeti wedu akanyorwa anoita zvakati ane nana rakati ane zvakati nezvakati asi murume amira ari kuti inini varume handina basa nazvo zvaakaita zvaanoita zvaachaita andina basa nazo chandinoziva ndechekuti ndanga ndiri bofu ndakakuona ndanga ndiri bofu ndanga ndichirwara ndapora mm. paakandinamatira kana kuti paakaparidza kana kuti patakanamata tese ndanga ndisingunzwa zvakanaka ndakunzwa zvakanaka zvekuti ari muchivi zvekuti anotadza zvekuti haagoni kana zvekuti akadzingwa kana zvekuti akatiza

hanzi ndozvinoshamisa manje mm. imi mamusi kuziva kuti ari kupi asi inini aita sei avhura maziso angu sakanzi now we know that god heareth not sinners mm. ndova kupindura ka mm. but if any man be a worshiper of god and doeth his will him he heareth akupindura sakanzi tese imimi macho mafarisi nemajuda tinoziva pakutenda kwedu kuti mwari haapindure munyengetero yevatadzi saka na murume uyu muchiti imimi ari mutadzi sei munamato wake waandiitira ndakuona ini chokwadi ndapindurwa since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind hanzi hatizvizive izvi satambozvinzwa kuti munhu akaberekwa ari bofu akuona zvanzi if this man were not of god he could do nothing

first question yanga aine vadisciples yekuti saka akatadza ndiani mm. maiona kuti muchechi kune vafundisi ava irivo kuti hayi watibvire iwe wakaberekwa muchivi iwewe ndosaka wakaberekwa uri inesenza kuti mm. wakaberekwa uri bofu nokuti kumba kwenyu toziziva kuti pane vakanhu vakaita se vakatadza mm, because dai wakanga usina chakatadzwa kana kuberekwa muchivi ungadai usina kuberwa uri bofu mm. zvitorobva zvatoratidza kuti attitude maona kuti dzidziso yekuziva kana kuda kunzwisa kuti kuakatadza ndiani kana pane chakati mm. yanga irimo muchechi panguva yekuti vabvunzwa mubvunzo yavaoma vavolayo hatibvire dai usina ukaberekwa muchivi wewe ndosaka uri bofu
Amen. and they cast him out buda panapo Hey, hachada kuona hey, hey. Huh? Hallelujah. ndopazvinosvika Hey. kana vanhu wabvunza wovaratidza vanosvika panguva yokuti vanosarudza kupatsanurana newe vanosvika panguva yokuti vanosarudza kuti no chibuda pamberi pedu nekuti wavabvunza mubvunzo wavaratidza chokwadi mm. uri setestimony kuti ndo mamiriro andakaita mm, mm. ndo zvandiri vanosvika panguva yekuti haa ah, inowati abo inini isusuka tangosangana tongoti omuraiti here muraiti tongonyemwerana tiita sei tichienda pana pa tichadaita sei achada kutokuona unotikanganisira chechi yedu unotikanganisira urongwa hwedu unotikanganisira zvinhu zvedu handiti unokuzvona mm. because tina prophet moses uyu murume atimuziva uyu
asi havasi kuzoti iye murume wacho ndiye akatumba moses
ndiye akaprofitwa kunzi namoses ndi kuchazosumuka muprofita mukuru anga asiri kumuziva
nokuti vakabatira vanani
saka pfungwa yavo inodzoka paye pekuti vanga vaisa mwari muchigubhu vakamunzwisisa kuti saka mwari anashanda anogumira mm. kana akaenda kueast anozononogumira akaenda kuwest anogumira vagumira mm. saka kana mwari asiri muchigubhu chinochi haachazimwari Pfungwa iyoyo ichiko nomuzuva ranhasi nokuti mm. kana zvimwe zvinhu zvakaitika manzwisisiro amumwe munhu akauya maonero emunhu akasiyana akaringoti siyanei nemanzwisisiro nemaonero anoita munhu pazvimwe zvinhu nekamukudzirwo nekamudzidzisirwo mm. kaakaitwa mm. anodaidzira kuti akana asi ndizvo zvandakaudzwa namosis
tina moses ngatitedu tichipedza eh, zvakanzi jesus heard that he had, they had cast him out mm. and when he had found him he said unto him dost thou believe on the son of god jesu akazomutsvaga futi vanzwa vanzwa kuti ah, munhu uye azoita se adzingwa vadzinga chechi nokuti akuona paangari bofu vaimuda eh. apora nokuti haana kupora neminzi dzavo dzavajaira ah. apora nezvaaita odaidzira kuti ah. bva panapo havachada chechi yaifanira kunge yakamunamatira yompodza yakumudzinga nekuti apora hmm? and he answered and said who is he lord that i might believe on him unotenda muna mwanakomana wamwari zvanzi ndeupi tende maari zvakanzi jesus thou has bought seen him and he is that toket with thee watomuona ndiaritoara mm. newe and said lord i believe and he worshipped him this is very important atends ndinotenda ndinokutendai mm. vaamunamata jesu haana kuramba kunamatwa and he worshipped him hapana panozonzi and jesus stopped him kuti do don't worship me you know mm, mm, kumwe mm. kwese ukukukuwo makaverenga mubhaibheri munoona kuti kana waenda kuna zvakazarurwa panozonzi zviona chi ndakawira pasi pemakumbo pai pane ngirozi airamba dzairamba sumuka sumuka sumuka asi jesu pana panonzi and he worshipped him murume akatovonga jesu jesu akati it's okay Because ari kuziva woita sei? Wokuonga. Verse 39 And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see, and that they which see might be made blind. Mm. hanzi ndauyira kutonga saka kutonga kwacho ndikouku kwekuti vaya vasingaone vatange kuona mm. nevaya vanoti vanoona

remaineth haleluya haleluya jesu akubvunza saka eh, muri kuti isusu hationi imajini pataura kunzi ndakauya kuti mapofu aone vanoona vasaone mm. obva ubvunza munhu kuti saka isusu hatione here mm. kwandi kubvunza saka ndione in essence zvaitika watozviona wabva wazvipfekedza kune kuti ah, i think tisu tikutaura kuti hatione kubva watozoti arege ndibvunze kuti saka muri kuti handisese atiooneimajini parutorwa zvinhu zvokuti hapana vanoona nepana vasingaone wovaone unozvipinza pane vanhu vari kunzi havaone hauna kunzi hauone asi wega wazvikwanisa kuti ndanzi handioni ah, jesu ndoba anovapindura zvanganzi ah, dai kuri kunzi munoti hamunoti munoona pamwe

mm. one chapter yataverenga john mm. chapter 9 that story mm. yatangira pakuti attitude yatinayo when we see someone in a situation dai mwari vatibatsira kuti mwoyo yedu zviri normal zvishuwa kuda kufunga ah, saka pane chii zvingadai zviri pane zvingadai zvichinetsa asi dai zvanga zvichikwanisa kufukidzwa nepfungwa yekuti mwari hamungaitiwo nana here rinobatsira hanzvadzi mm, yangu mm, mm. hamungangofambawo here zvine simba hanzvadzi yangu irerukirwe mama vangu varerukirwe sisi vangu varerukirwe usati pese pawaona munhu achitambura kuti ah, pane pane pane yamuri kuita ka pane zvamakavandisa why don't worry so much about zvakavandiswa nemunhu wari muono mwari havuna rimwe simba here ramungabatsire mm. munhu we aone simba renyu mm, saka zvichizonzi zvinozoremedza vari pedo vari mukati mm. vari muchechi vanoremerwa nokutenda zvimwe zvinhu zvakawanda nokuti pane zviga nezviitiko zvatinoita se zvatinowanza kuti kufanira kuita a kufanira kuzoita b kufanira kuzoita c wozoita d ndosaka maona kana jesu kana kana ana peter pavakanga vava kuzobhabhatidza kune bhuku ramabasa avapostori pavakaenda kune imwe peter paakapinda kune imba yakonelia kuti atinza tichiri kuparidza mweya mutoenda wobvara se vadzika akavhunduka because anga asati azvijaira aifungoti zvichangoita sezvo zvakaita vapendekosi kuti atanga vaparidza vanhu vozodii vozoisa maoko no apa vanoti achiri kutoparidza Achiri kubhabhatidza vanhu ava. Amen. Asi vatone mweya kudhara. Mm, mm, mm, mm. Mwari achingoda kungoedza kuratidza kuti aa ah, ah, handisi mwari weformula yamunofunga kuti ndinofanira kuti one plus one equals two. Ndinogona kungomuka ndichiti three is mm. equals to two mm. plus one mm. ndokunongofunga ungomuka ndichiti minus plus equals mesi dzangu dzichazikwana kwanisa ungoerekana nokuti ha ah, saka kuti zvikuitire unofanira kuita zvakati ozoita zvakati ozoita zvakati kunyange zviri zvinhu zvakanaka mune mafambiro atinenge tichiita dai mwari vatibatsira dai mwari vatiitira nyasha tiwane maonero iwawo haleluya you know kuti mwari batsirei tione munhu izvozvi zvataishataura kuti tararidza kunzi daikwanisa kuwa inini kuuya kwandakatoita kuno kwakatondivhura zvakawanda izvozvinongo chitaura kuti unenge wakura wakura muchechi wakura une maonero nemadzidzisiro tese tingori muzimbabwe mm. unongoona mablack uzouya kune mawaiti maorange makaki machii mm. urudzidza nemumuslim urudzidza nemuhindu urudzidza nechi saka uchatanga kumuona kuti saka uri gehena here uchingotanga kumuona bva watongofunga gehena here uri kuona munhu wekuti unokwanisa kutaura naye kuti nyasha dzii enderere mberi kwaari wotoona kuti utaura nemunhu haana zvaanoaotoredzoka andiri muhindu but ari kutaura kuti zvakati zvakati zvakati eh. zvakati ndaita problem haasi kutanga kuti saka une chivi ari kuti ndokwanisa kukubatsira but ari kungova munhu ari kukuona semunhu haasi eh. inini ndini ndiri kuuya ndine pfungo kuti uri muslim iye ari kuuya achiti uri munhu ndini ndiri kuuya ndine pfungo yekuti uri muhindu iye ari kuuya tikuti ah, uri munhu uri munhu une problem asi inini pfungwa dzangu mm. nokuti ndiri kuti ndiri kunamata mwari unogona kuzvipinza panguva yekuti unozozvivhara kumeso nezvinhu zvamwari uchifunga kuti uri kugona wotadza kuona kuti pamwe mwari ari kuda kukushandisa mm, mm, kudarikira zvaunofunga zvaunoona mwari vatitrenyasha unogona kuramba uchiendeasi mwari vatitire nyasha eh, mwari vatibatsire ameno mumashoko akawanda ataurwa eh,

zviri kunzwika here
saka aiwa norega tsitsi nzine tinamati
tinamati she baba tiri kutendai
panguva ino
eh, nemashoko angadai abva muungwaru kana mukufungana kana munhu dai maazodza muri imi jehovha ndoane simba ndozvatinodzidza mukati mebhaibheri renyu mm. jehovha tichingoudzwa senyaya zvakanyorwa senyaya mm. asi tiri kuona mushandiro wamaiita
zvinhu zvokuti zvakaitika pachena makapodza munhu mm. makatoenda vanhu vakatokushayai asi panga pabatwa simba guru mm, mm. jehovha dai zvaitika mukati memhuri ino tanga tichitaura pano namama vedu vari muno dai simba rimwe chete ramakabata naro nebofu iri dai mari tambanudza mavabatawo zvakatigonzwawo uchapupu samasimba hwekusimba renyu neukuru hwenyu isusu tinototenda indinotenda mwari kuti haisi nyaya yekuti pane chivi kana kuti pane chakatadzwa asi pane ukuru hwenyu hunenge uchida
vesainzi sekutaura kwanga vachiita vasvika pavanopererwa vana chiremba mm. nokuti vava nemaconditions avataura vava nemashoko avataura nezvakawanda mm. asi imi munotidzidzisa kuti patinopererwa isusu sevanhu imi mwari ndo pamunotangiropfungwa dzedu dai dzaikwanisa kuona kana kunzwisisa ukuru hwenyu tingadaiwo tiri mwari
nekuti hatikwanisi kuona kana kunzwisisa ukuru hwenyu zvinotiita mm. vanhu mm. zvotipawo zvakare mukana wokuzviunza pamberi penyu tichiti mwari tirwirei tibatsirei mm. naizvozvo ndinotaura ropa ratinzi jesu kristu nemuzita ratenzi jesu kristu pamusoro pashuvai kuti ngaasimbiswe ngaapodzwe nokuti imi mwari makazvirayira
muri mwari unozviita muri mwari unozvisimbisa jehovha ndichitora shoko irori ratasheya panguva ino bvisai utera wangu kutadza kwangu tiregererei tose tiri muno nevose vari kutizwa asi jehovha tikuona simba renyu
tikuona kubata kwenyu tikuona simba renyu mwari kuti munoratidzwa munofamba
jehovha icho chatatotanga pano ishe chigova semoto unopfuta mukati mehana dzedu mukati meupenyu hwedu kana pane chimwe chinhu chinofanira kuitika munzvimbo ino yeshefield mwari wamasimba ose muguva muno chifutidzira muguva muno chisimbisa nokuti ishe makatendeka ishe makarurama ndinokutendai jehovha nekutaura kwamaita nesu tichingoramba tichikutendai navose vana vari muno vazukuru vose vari muno mm. jehovha kuzvikoro kwavanoenda vabatsirei vachengetedzei varwirei Samasimba uvape njere Jozi akura teenager aye and many things many temptations that comes his way. Hallelujah. Mubatsirei Jehovha. Vabatsirei vose nokutichengetedza kunyange kumabasa kwatinoendawo vamwe ndichosangana Chokwadi. nezvatakasiyana siyana. Chokwadi. Tinongoda simba renyu. Hallelujah. Tinokudza zita renyu tinopa mbiri kwamuri chitinamatwa nekusingaperi. Amen. Nemuzita raJesu Kristu. Amen.